गदगद गदगद ये गेलिए तऽ रस्ते में भेट गेले मछली कहले लऽ ले छिए बुझलिए लेकिन माछ ई एकदम ताजा छले ओकरा हम केना केना के ले बेच देलके उन कह छल हम यहाँ नहीं बेचो हां हाट लऽ देतिए हां हाटे पर जाय ले हां हाट पर उ सब महंगे बेचे छी कि सस्ते बेचे हाट पर लऽ जेते तऽ बुझियो माछ गल जेते वहां से आनू में लेट भ जेते

ककरो ज्यादा फ्राई नहीं पहिने करबे वाला गम कम समय- तो दोसर पर बुझ जेते बुझलिए त दोसर के देबे दुआरे हम कहै छी जे नीक जकाँ स्टॉक के बनाए अहाँ किया ने बात करैत रहै छियै नीक जकाँ पीसियौ ने ये बस ये हवा केहू मारै छी देखै छी हँ आई हम खेबै सौरामा आ बुझाइ छै जे ना

नहि ओहिना मोन नहि लागल ने तऽ कहलियै जाइ छी आ किछु लोक कहलकै कि एकटा छौड़ा हँ। आ कतऽ जाइ छ तऽ कहलियै कनि जाइ छै करियासँ भेँट कऽ लेबै तऽ कहलक जान आइ माछ बनै छै हँ तऽ आओर कनि हमसा जे सबके छै से- देखबै तऽ हिये तो देखबे के लिए ई बुढ़वा सुहारी लैत रहे है जहाँ आ देखा कहलकै ये जे काका के कोनो

हक का आ ला बीड़ी पिए ला पैसा लेबा नहीं नहीं बीड़ी पियला पाई नहीं ले कहलिया की कनिया हाँ तो तो बुझते छह जे हमरा कोई नहीं ले छै हाँ असगरे जे छै से हाथ पैर झड़का के किछु भेल तऽ खिचड़ी तिचड़ी बना लेलहुँ जकरा तऽ जात लइए के माने एक महीना से ऊपर भऽ गेला माछ खेला कनिया बुझलहुँ आब देख के तऽ आर तोरा पानि गिर गेल होता आहा रे बाबू रे आ भगवान तोरा हमरो और दादो तऽ किया ने पुतौआ के कसम बेटा पुतौ के आनि आनि के खियेता बुझला कि नहीं ऐ, कहाँ छै सबटा तऽ छोड़ि कऽ दिल्ली चलि गेलै कमाइ ला बुढ़वा के कोनो ख्याल नहीं। साहब बुझा अकेले छ तऽ एने के खूब की- के ने खाइ छ दोसरा पर मौत मरे ने रहै बौआ, छ पाइ नहि छै ने कनिया दूटा पीस जे छै ने काका देवला तऽ हम दऽ दितियनि लेकिन आब ओ समय नहि रहि गेलै कि ककरो धिया पुता के ओने मे चूस दऽ दै छै लोग पहिने दे दै छलैया आ चाहे कोनो बूढ़ पुरान के खिया दीतिए पहिने के समय चलिए खुआ दै छलै आब तऽ पेट खराब भऽ जाइ छै तऽ कहै छै डाइन पेस देलक आँय आ अखन इनकर बेटा पुतोह नहि छै आ खिया देबै ने पेट जे झड़ जेतै तऽ ओतऽसँ दिल्लीसँ दौड़ल दौड़ल अतै जे हमरासँ लड़ाइ करऽ देख कनिया फैस जाए कुछ भइए जेतै पेटे खराब भऽ जेतै नहीं, रस भऽ जेतै बौआ देह ने कहलियै पर तखसी मात्र- ठाढ़ कऽ दियौ हवा मारै छै दिनमे हवे नहि बहै छै एहि बेर के हवा बहै छै आब काका। जस के लेतै काका ओ गाछ के कोन बात छै सुना ना सुन न कनिया अही ठाम बैस कऽ खा लेबै बुझला ना नहीं हे हमरा ओहन दरकार नहीं ले लखन बुझल कि नहीं बैस के खा ले तू एक दू दिन के जहिया जे अब बने तहिया ते आबि जा बाबा ऐ तऽ कथी हेतै कथी कोन हेतै? पुरान के छियै ने बौआ कोनो कमी एक दू दिन रहतम ना जहिया बनबै छै तहिया आबि जा चल तू आ झूठे कालू कालू काचे नहीं है मछली आदमी दुइये प्राणी खातिर छियै कथी? आधे किलो ले लिअ मानव मानव के सेवा करे छै मानव मानव के। एकरा के खिया देबह तऽ तोरा घटता थोड़े ओइ केहन रहै छलै बेटा बनैत रहै छलै तऽ भगा दै छलै हमरा से याद करब भी एना किया बजै छियै बचते रहै तऽ कथी है बूढ़ जहाँ देखता कि आबि जेतौ सुखारी लैत रहै छौ आँय नहीं देबा त नहीं दा मरियो के एते काका बुरा नहीं माना थी और समय बेरा देखते हुए कहै छन कि कालिया सुनो ना इनका बेटा पुतु है त नहीं छी की आ, की कहै छै हाँ, बूढ़ हाँ। पुरान के दोसर के ककरो खुआ दै छै ओइ त दई दिया अहाँ के ओढ़ाइते माया आबि जाए बुझलिए एकटा- आ पेट खराब भऽ जेतै कहीं तऽ की होतै

तब भूत बन दोसर दिन बने बना तो लज अब जरा कि रे माथा खराब कर सुनो ना बूढ़ पुरान के लोग अपनो मने नहियो मंगलक ना तब बहुत लाजे नहीं मंगैत रहे लेकिन बूढ़ के बच्चा के जीव आ मन एके रंग भ जाय छै तब ओकरा विचार कन्या तो हर तब ओकरा में अपनो मने खुआ देबे के चाही मांगे के भरोसे नहीं रह के चाही कोनो बात नहीं हिनका कोनो छिते नहीं छिए त एकरा कमी है कुछो कमी है

काका अहिना बजैत रहै छै गोस्सा तामस में कहलिए जे तोरा सबके सएह बहु में झगड़ा भऽ गेल ना ना छोड़ि दहक हिनका दूरा पर अपना बोले बैसत होते हाँ। आ बन जेते ना तो हम भात आ माछ लके अबै आहा, गै बाबू जीवैत रह जीवैत रह गए कते नीक विचार छो ऊंच खानदान के छै से हमरा बुझल छो बाबू ओकरा बात के बुरा नहीं मानी है अहिना तामस में बैठ दै छी की करथिन की